Авырмас өчен сканвортлар, лилия сүнгән турнирга чыгара торган язмыш кишәге ул чынлап та теге җиңел укыла торган. Символик адрес Тукай урамы икенче йорт. Кайчандыр Тукайны асрамага сатып җибәргән җир. Бер көнне мин моннан үтеп барганда бу ноктаның арендага күренгәнен бирелгәнен белдем, телефоннан шалтыраттым. Сөйләштем, икенче көнне мин аны ачып җибәрдем. Әйтәм бит, бу бер э, эксперимент формасы, минем, минем өчен милләтне өйрәнү. Бер ничә ай булыр икән эксперимент? Белмим, бер ике ай эшләп карыйм. Кирде бер татар хатыны. Татарча котлау икән, аларга просто поздравляю дигән открытка кирәк. Татар кешесен котларга, татар кешесе татар кешесен котларга җыена. Ләкин татарча открытканы алмый. Ничек инде открытка татарча буламы дип. Менә безнең милли аңыбызның дәрәҗәсе шул тирәдә. Менә әйтик, сезнең Азатлык сайтында теге төрле исемнәр белән бер э, бер ике кеше э, берсе белән берсе талашып ята. Алар үзләрен милләтче дип атыйлар, ләкин алар милләтче түгел. Алар милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр, бер нәрсә эшли алмыйлар, бер нәрсә эшләргә теләмиләр дә. Э, аларның бары тик кемнедер теге тәнкыйть итү, Бөтен нәрсәдән кимчелек эзләү, э, аларның бөтен э, дәрәҗәсе, э, уй фикерләве шул. Аноним рәвештә ниндидер теге кемгәдер пычрак атып отыру ул бик рәхәт аларга. Әгәр дә теге кайчакта әйтәләр менә Сталин вакыты кирәк дип. Бәлки, ләкин Сталин вакыты кебек бүгенге шундый вакыт булса, безнең милләт бер ай эчендә берсен-берсе сатып ашап бетерә. Татар милләтчеләре дә рус газетларын сатып ала. Үз милләттәшләрен, үз үзенең янындагылары, ягындагыларны фикерсезрәк дип саный. Татар индивидуалист ул икенче татарның уңышлы яки акыллы булуын күрә алмый, ул анарга түзә алмый, аның йөрәге түзә алмый. Админ ресурсларны, главаларны куллануны, башлыкларны, министрларны куллануны, дустыңны анда, хезмәттәшеңне языл дигән чараларга ничек карыйсыз сез? Бик яхшы карыйм.
Район хакимият башлыгы Мин аларның берсен дә хәерчекче дип санамыйм. Һәм ул әгәр дә ниндидер административ ресурс аша үзе, анда үзенең туганнары, хезмәттәшләре яки тагын кемнәргәдер татарча газета яздыра икән, монда бернинди зыян да күрмим. Яздырсын, татарча укысыннар, татарга файда булсын. Ә нишләп? Алар шул ук бюджет акчасына утыра, бюджет акчасына яши. Нинди гәҗитләр кызыграк менә? Җиңелрәк.
Уйламый торганрак. Тишек газетасының тиражы көннән-көн арта, гәрчә инде хәзер анда шактый җитди, җитди әйберләр басыла башласа да. Ул ваклап сатылуда да ул Башкортстанга, Татарстан буенча да шактый күп сатыла. Күңел ачу газетлары күбрәк сатыла. Ә язу стиле буенча менә рәсми матбугаттагы журналистлар ирекле матбугаттагы журналистлардан аерылалармы һәм сатуга бу тәэсир итәме? Юк,
Журналистлар бездә күп түгел. Э, алар бармак белән санарлык. Ләкин халык э, рәсми сүзгә бик сагаеп карый. Тимер бетон сүзләр белән язылган әйбер диге безнең әдәби тел дип аталган әдәби телдә язылган әйбер ул бик укылмый. Чөнки менә берәребез әдәби телдә сөйләшәмез. Менә син камераңны кабызмаган булсаң, мин дә әдәби телдә сөйләшмәс идем. Сәяси гәҗит татарча булырга мөмкинме һәм бармы? Ул татарча гына түгел, Рөстәм, ул русчасы да кирәкми Казан илендә. Әйтик, Звезда Поволжья дип бөтенесе кычкыра шул ук милләтчеләр, ләкин аның тиражы шул бик аз. Арзанлыгы да бик җитди, сәяси газета дип саныйм, ләкин аз. Без ике төрле дөньяда яшибез, күбрәк театр уйныйбыз. Теге милли хәрәкәт, анда милләтнең киләчәге дигән әйбер. Ул барыбер шул өйләргә, авылда яшәүче апаларга, хатыннарга, ирләргә кайтып кала. Чыннан да бармы менә бу тирәдә үзәктә шушындый чиста татар гәҗитләрен, үзәктә генә түгел, ул дискларын сатучы урын? Беркая. Ул үзәктә генә түгел, Казанда да беркая да юк. Бар алар менә утрау, утрау әйтик, теге русча, татарча дисклар сатылучы, әйтик, Бауман урамында татар китаплары сатылучы кибетләр. Ләкин анда да керсәгез, теге менә керәсең, анда да кеше юк. Кирәкми ул татарга. Ә халыкның укымавы, монда теге интернет белән дә аңлатып булмый. Ул укымаган кеше интернеттан да бер әйбер дә укымый. Ул интернеттан шул теге вата җимерә, привет, как дела дип язып утырырга гына мөмкин. Бүген татарча язылган, татарча басылган, әйтелгән һәрбер сүз кадерле. Ни өчен?
Ни өчен? Э, ул бөтен бер комплекс. Совет вакыты үтү белән, авыллар бетү белән, шушы ук мәктәпләр ябылу белән, бөтенесе белән бергә. Без шушылай гына милләтне саклап кала алабыз. Теге э, кемдер интернетта фикере бар иде, совет вакытында э, Прибалтикадагы Литвадамы, Эстониядәме, кайсындадыр Аларда патриотлык, үз милләтләре өчен чир авыру, үз милләтләрен яклау шундый дәрәҗәдә булган, һәрбер гаилә үз газетларын ике-өч данә яздырган, тиражы булсын. Нинди булса да газета, ул татарча басылган икән, әгәр дә кемдә булса аны укый икән, ул татар милләтенә үз өлешен кертә, татар милләтен саклауда. Җиңел тема булса да, сары матбугат булса да. Нинди тема булса да. Без кемнән ким? Бездә бөтен әйбер булырга тиеш. Э, ата-ана өйгә татарча газет сатып алып кайта икән, аның рус мөхитендәге баласы да татарда да газетлар бар икән ди. Ул барыбер ул шушы мәдәнияткә күпмедер дәрәҗәдә шушы мәдәнияткә тартылачак. Милли университет булса, бүген анда укырга керүче булмаячак. Ягъни менә бу матбугат аны күрсәтәме? Матбугат алмаулары Матбугат, бу бит э, мин тиге... Татар әйберләрен алмаулар шуңа дәлил дисең инде. Шуңа дәлил, ул кирәкми. Э, менә ул ситуацияне сындырырга кирәк. Милли университет кирәк дип шүршләр үз балаларын милли университетка укырга бирмәячәк. Һәм ул биргә җыенмый да. Аның өчен ул бер тавыш чыгару. Теге татар милләте өчен көрәшүче фидакар егетләр бар дип язалар. Каясың ул? Менә каялар. Менә мин күрәм, үзбәкләрне күрәм, әзербайҗаннарны күрәм. Алар рәхәтләнеп урамда үзбәкчә, әзербайҗанча сөйләшеп бириләр, таҗикча сөйләшеп бириләр. Аларга бер кем бер сүз әйтми. Аларның монда милли университетлары да юк. Матбугатлары да юк, китаплары да юк, ләкин алар бар. Алар үз телләрен саклыйлар. Без татарча, татар мөхитендә яшәргә өйрәнергә тиеш башта. Безнең бөтенебездә дә авыл каны Бу гади халыкмы, әллә дәүләтнең э, җитәкчеләре дәме? Дәүләтнең җитәкчеләре безнең э, Рөстәм Нургалиевич акцент белән сөйли русча да. Ул татар мөхитендә яши, ул татарча яши. Монда бер сүз дә әйтә алмый, башкаларда. Ә мәҗбүри татарчалык кертсәләр, мәсәлән, дәүләт эшлеклеләре татарча гына яшә эшләргә тиеш. Әйе, үтәлми бит инде. Үтәлми бит. Үтәлми.
Берәр кеше судка бирдеме? Берәр сатучыны судка биргән кеше бармы? Законы бар, Разил Исмаилович әйтмешли. Ләкин ул, ул законның үтәлүе кемгә кирәк? Кайсыбыз йөри? Бушылык кибеткә керәм, Э, мин сорыйм татарча. Рус кешесе булса да ул бирә. Минем э, күршедә ит кибете бар, анда рус хатыны Светлана, ул татарча сөйли. Ул үз кирәк дип өйрәнгән. Ул баласын татар гимназиясеннән. Ә подъездда тәмәке тартканда брат Милләтне бетерәләр инде Мәскәү кса дип сөйләгән татар кешесе баласын ике квартал рус мәктәбенә илтеп бирде. А зачем ему татарский язык дип белүен хәзер. Менә ул милләтнең яшәешен, милләтнең менталитетын күрсәтүче. Эш кая башланга тиеш? Гаиләдәнме, дәүләт? Гаиләдә.

Дистә татар мәктәбе ябылды диләр. Әлбәттә, өч бала булган авылда татар мәктәбе ул беркем дә сорамаячак. Эш барыбер шушы ук гаиләгә, үзебезгә кайтып кала. Әгәр дә һәр татар кешесе ул теге милләт өчен кайгырудан гына түгел, ата-бабалары алдында оялудан гына да үзе бер ике татар баласы тәрбияләсә, милләт яшәр. Ә дәүләткә калдырып калдыру ул бик җиңел. Теге дәүләт гаепләнмәй. Ул иң җиңел юл бездә халык э, уңышлыларны һәм җитәкчеләрне һәрвакыт яратмый, ул алардан курка, курыкканга яратмый. Менә э, кайбер районга барасың, Ә, без бөтенләй суырлы инде, начальство ди. Ләкин Әгәр дә конкрет сүзне әйтегез әле, үзегезнең главагыз турында бер ике сүз дисәң, ул куелып төшә. Ничек инде ул бит глава? Главарга тиги ул безнең хан заманыннан килгән әйбер, ләкин татарлар хан вакытында да кирәк булмаган ханны, үзгә ярамаган ханны алып бер көтә ул. Ә бүген андый хәл юк. Бүген андый хәл юк, и аның юк. Мин э, Тагын бер нәрсәне әйтә алам. Әгәр дә бүген азатлык дип төшереп бирүчеләрне, милләт дип төшереп бирүчеләрне бөтен өчен бер җиргә җыйсак, син алар арасында, ну, мин бригадир итеп куерлыкта кеше табып булмый. Чөнки сөйләнеп йөрү берәй бер, ә эшләр ул икенче. Мин бу бизнесның уңышына бик ышанмыйм, дөресен әйткәндә. Әмма мин ышанмаган бизнесларның кайберләре уңышка ирешкәне бар. Бу бизнес та шуңа күрә уңышка ирешсен дим инде. Сүз уңаеннан, нәкъ менә шушы урында шушындый ук кибет ачырга уй бар иде. Нәкъ Муравейникта кибет ачырга, нәкъ шушындый татарча продуктлар белән кибет ачырга уй бар иде. Марат Кәбировка сөйләгән бар иде, Алсу Исмәгыйловага сөйләгән бар иде. Әмма уйлый торгач, мин аны Барып чыкмас шикелле дигән фикергә килдем. Ә Казанның башка урыннарында шулай ачсалар, ничек уйлыйсың? Әллә үзәк кенә мөхтаҗмы әле мондый әйбергә? Татарлар йөри торган җир булырга тиештер. Мин аңа инде әйттем, икенчесен Тура кибетендә ачырга кирәк дип. Чөнки Турада татарлар бик күп. Аннары Меккада бик күп татарлар. Үзләре тотып эшләгән кешеләр, алар аңлый бу эшнең кирәк икәнен. Ул бит реклама татар матбугатына. Әйтәм бит, мин бит кергән бер кешегә биреп чыгарам берәр, берәр татарча газета, искерәк номер булса да. Кеше белсен, татар матбугаты да бар икән. Бу теге, бәлки, минем өчен бер шушы милләт дип соңгы талпынудыр да.